бүгінгі күндә мин алып баручы э, музыка белән бәйле кеше диджей һәм әз генә арт директор фәлән фәлән урында очратасыгыз килсә аның инде бар үзенә күрә бер көннәре мәсәлән э, чәршәмбе көнне Мине күрергә мөмкин билгеле бер җирдә, дүшәмбе көнне бер җирдә, дүшәмбе көн футболда. Килегез футбол карарга. Миңа менә анда тамашачы кирәк. Бүгенгесе көннәрдә иң актуаль сорауларның берсе ни өчен? Чөнки еш ишетелә. Беркем дә сорамый, ә сез ни өчен хәзер бернәрсә дә алып бармыйсыз дигән. Ә Аксель төркеменә килгәндә, ул ничектер теге күңелдән чыга иде, без аны берничек тә коммерциягә бәйләмәдек, әмма дә ләкин бүгенгесе көндә без төгәл Рүзәл белән бергәлектә әйтә алабыз, Аксель төркемен торгызачакбыз, ни өчен, чөнки безнең бар әле тагын бер-ике бомбовый хит, без аларны, Аллабирсә, озакламый чыгарабыз. Яндыр мине меңләгән төннәрдә, тәннәрдә калдырыр эзләр, язмыш тезлән минем алда, мине алда карамада, яргаланган кулларыма каралана, кулланылган каралама барысына. Барысына караганда акчасызлар бара сиңа, барлык сынау чатнап сына, чарасызга. Яратмаган автобустан, карамастан, карыймаска, тормыш кыска, минем хакта язган хатлар, сине аклар яки таптар. Йоу, сәләт. Ошадымы ми- минем рэп укуым? Сәлам. Менә это уже поклонникларым бар. А, мин бии белмим. Әйе. Мин э, камыр ризыкларын пешерә белмим, выпечкаларны. Бәлеш, Пәрәмәч. А, кыстыбый пешерә беләм. И, миндә музыкаль коралда уйнау белеме юк. Мин фортепианда бик уйныйсым килә иде. Менә ничектер кул тимәде. Ә ни өчен шөгыльләнмәскә? Ниндидер бизнес-фәлән кирәк бит инде, ул пассивный доход диеп тә атарга мөмкин. Кайчан син, синең эшең юк, мәсәлән, туйлар, ул бит инде сезонлы эш. Ә, һәрвакытта да булып тормый. Ә менә сезон арасында, әгәр дә эш әзрәк булган вакытны, мәсәлән, шуның белән күңелне шуңа бирергә була. Мин кроссовкаларны яратам һәм яраттырырга да тырышам башкаларга. Туйны мин бушка түләүсез алып бара алам, әгәр дә ул минем бик якын кеше булса, бик якын. Э, аннан соң, әгәр дә мин күрәм икән, кеше ниндидер тормыш тормышта нәрсә беләндер кимсетелгән икән, ниндидер авырлыклар булган икән, ул вакытны мин теге кешегә Ачык йөз белән киләм. Әгәр дә теге минем каршымда бар икән шундый кешеләр, студенттан да, ну, бер-берсен яраталар инде, сөеп яшиләр инде. Менә өйләнәселәр килә инде. Мин әйтәм, әйдәгез, мин сезгә очсызрак ясыйм, күпкә. Әмма дә ләкин сез бит инде шушы акчаны билгеләгәнсез икән, риза икән шул акча, өстәмә шоу номерлар алып киләм. Ну, ул минем кесәдән була инде ул. Мин ул чарадан әллә ни күп акча да эшләмим. Әмма дә ләкин мин ул кешеләргә бәйрәм ясарга тырышам. Минем өчен теге бәйрәмнең булуы беренче фактор. Ә түлиләрме, түләмиләрме, ансы икенче. Килешмим. Беренчедән, юмор ул мәзәк кенә түгел. Әгәр дә синнән сорыйлар икән, менә синең юмор хисең нинди микән? Сөйләле мәзәк. Ул теге күрсәткеч түгел. Мин туйларда да яки концертларда мәзәкләр сөйләмим. Бик күп алып баручылар мәзәк сөйләп бөтен кичне үткәрәләр һәм син мәзәк, мәзәк, мәзәк. Ә халыкка нәрсә кирәк? Алар белән аралашу кирәк. Ә кеше белән аралашканда барлык мәзәк туа. Ниндидер ситуацион юмор. Мин һәрвакытта да ситуацион юмор өчен, мин һәрвакытта да импровизация өчен. Әгәр дә кеше синең белән теге аралаша икән һәм синең белән көлеп җибәрә кайвакытны, елмаеп җибәрә, ул вакытны Әйтергә мөмкин, син юмор хисенә бай кеше. Татар булуың юморга бәйле түгел дип уйлыйм. Ә кешедә яки бар юмор, яки юк. Сәләт белән, ну, мин татар иҗтимагый үзәгендә, Шәрык клубы дип атала инде элек, анда яза идем шул вакытны, параллельно яза идем курсовой өчен. университетта. И безгә кунакка килде Җәүдәт абый Сөләйманов. И ул сөйли, сөйли, сөйли. И мин нәрсә тыңлап утырам уже теге үземнең уйлар белән. И сүз арасында Мирза Исмагилович Махмутов дигән сүз ишетелде. Мин такой, Мирза Исмагилович Махмутов? Ага, бу минем курсовой эшенә кагылышлы. Ә мин аның темасы буенча языйм, тормыш юлы буенча. Юл әйтә, без грант яз, язабыз фәннәр академиясендә шул тема буенча. Мин чаптырып килдем дә, әйтәм, Җәүдәт абый, э, миңа дополнительный өстәмә материал кирәк иде, шушы тема буенча сез әйбәт беләсез. Ул әйтә, э, темалар сорап торганчы, әйдә безгә кил, грантка кушылып китерсең, грант язырсың. Мин шунда грантлар язган вакытны ул әкрен, әкрен генә үзенең э, тамырларын җибәрде миңа. Мин үзем беркайчан да сәлкеш булганым булмады. Айдаман буларак килдем дә, миңа әллә ничек карыйлар, ой, сразу Айдаман. Миңа ничек торыл теге, ну, ну, нишләтим инде, ну, шулай туры килде. Берсендә шуның хәле арытылды, менә бик арылды. Мин нидән соң э, планерка булды. Планеркадан соң э, үзем дә хәтерләмим, палатка тирәсендә кердем дә яттым. Минем палатка дип торайым, минеке булып чыкмаган. Э, бу сәлкешләрнең палаткасы булган. Иртәнге сәгать җиде безнең булырга тиеш зарядка. И радио буенча әйтәләр, Кем дә кем Рәдиф Әхмәдиевны күрде, безгә мөрәҗәгать итегез, аны эзлибез. Уже мине анда МЧС белән эзләргә җитешкәннәр, ә мин палаткада, кеше палаткасында йоклап ятам. Унбиш елдан соң Миңа ул вакытны булачак 42-ләр тирәсе име. Менә 33 тирәсендә инде булырга тиеш, беренчедән, минем теге хәр вакытта да минем белән була торган кешеләр. Ну, 40-ның, 40-ның өстендә нәрсә бар икән, күз алдыма китерә алмыйм. Кроссовки.